Intro ka rawn sawi vak tawh lem lo ang a, tunah hian Doctor Zonin Mawia, Assistant Professor, PUC, Burma Raltlan te a lut chhuak te khatiang an chhinchhiah dan kha a rawn sawi dawn a, tin, thil neuh neuh a bebawm te kha a rawn sawi dawn a ni. A bul tanga tawp thlengah en kan tum ang a, umm, engpawh ni sela sawi zau ngai awm a nih chuanin kan sawi leh turah ngai la thawm e. Veinia MZP in programme pawimawh tak mai raltlang chungchang sawi hona an buatsaih a, thlitu mipuite pawn kan rawn sawi tur hi hnam thil a nia, tawngkam hmansual palh te pawh a hlawmin ka hria a, chu laiah chuanin fimkhur takin kan sawi anga amaherawhchu keini lo hi kan panel in a sawi tak ang khan sawi tur an awm chuang lo a. Chuvang chuan kan hnam thil ania kan sawi dawn a ni. Kan panel in introduction a siam ang khan ral tlan chungchang Sangni sawmhnih pakhata Myanmar military coup avanga kan unaute Chin state atanga rawn chhuk thla te an ni dinhmun zir chiang hian hei kum khat zen zawn kum hnih dawn chu kan lo tei hawi tawh a. Chungah chuan hun kan lak hek lutuk loh nan tuna kan dah ta hnuhnung berah hian mi singthum sangthum zasarih sawm pahnih vel tunah hian ral tlan kan tih Sorkarin a chhinchhia District Level Committee on Myanmar Refugee kan tih ten a, heta Home Department a data an rawn theh luh a, chumi a Home Department a RTI hmang te lehzawhna kan zawh atanga sorkarin a a chhinchhia chin ah chuan mi sin thum sang thum ze sarih sawm pahnih an awm a, amaherawh chu ar bawm ar te lawi ang deuh hi nia hetiang hi a lut leh chhuak hi kan awm reng a, he data hi a dik reng e tih pawh a thei lo a vawiinah engzat hi a lo lut belh leh ang a. Kha kha chu sawi ding ve khawp mai, ar bawm a ar te lawi maw? A dik khawp mai chhan chu, Lu chhuak reng an ni. Ih, a chhinchhiah reng thei lo, an danglam reng kha ti ang kha a ni a. Ih, chu chu a rawn, a rawn sawi chhuah dan a thiam khawp mai. Kha, naktuka eng zat nge lu chhuak ang tih kha a hriat lo a. Chuan Champhai District, Lawngtlai District leh. Siaha District ah hian a bik takin kan unau ral tlana rawn kal te hi an tam ber a, Champhai ah hian mi sing khat sangli zahnih sawm pahnih chuang an awm a, Lawngtlai District ah hian mi sang ruk leh sawm thum an awm a, chuan Siaha District ah hian mi sing nga sang sang nga zakua sawm nga pathum, heng District pathum ah hian kan unau Chin State atanga ral tlan rawn kal zawng zawng atanga za a sawm sarih leh panga chuang hi. Tunah hian heng District pathumah hian Relief Camp niin an awm mek a. Tunah hian Refugee kan han tih Relief Camp kan han tih hi zah sawmhnih leh paku a Mizoramah a awm mek a. Chu chu sorkarin a dah ta an neih RTI hmang te a kan dil a ni a. Tichuan, chu mai bakah chuan Refugee Camp chhunga awm leh Refugee Camp chhunga awm lo te kha kan han. an han thliar hrang leh bawk a. Chumi ah chuan mi singkhat sang sarih zah sawm pali kha refugee camp an awm a, mi singkhat ral tlan tak tak zawk a hi chu a nihna tak ah chuan heng sahimna zawng a rawn kal tun a sorkar in a dah ta neih te kha an ni a. Amaherawh chu chumi ni lo hemi eizawnna ham thatna zawk chanveisei a tun hma hetiang a military kuh awm hma pawh a, dan phal lo a lo ti lo ti ho khang ho zawk a kha e tunah hianin Mizo mipuite hianin an ni tih hi kan hriat a tulin ka hria a, heng kan han zir chianna leh Mizoram District sawm pakhat refugee camp awmna zawng zawng hi kal lohna ka nei lo a, a vai chuan a tlawh theilo mahse District sawm pakhat hi ka kal vek a ka tlawh vek a, chungah chuan heng ral tlan kan tih Sahimna zawng a rawn kal te hian Mizo khawtlang tana hnawksak zawng a awm te, Mizoram sawrkar duh loh dan leh India ram sawrkar duh loh dan a awm te hi an hlau em em a. Hemi dan bawhchhiatna a lo awm a, engemaw harsatna a lo awm a, kan han sawi a, ral tlan an ni, kan han tih ringawt mai a, kan han category kan han siam ringawt mai a hi a lo ti tawk. Za a sawmkua te chu ral tlan an ni lo a ni tih a hi e, kan han zir chianna atanga kan han hmuh deuh chu a ni a, engpawh ni se e, an data a a zawng zawng te chu kan sawi chuan kan hun neih te tlem a, e, tichuan Mizoramah hian e, tuna sahimna zawnga raltlan kan ti in Mizoram sawrkarin a raltlan te hi a chhinchhiah lo a mi Enga tinge ID te pek lo kan han tih ang che te pawh hi an rawn luh tir atang khan Mizoram sawrkar hian High Level Committee te a din a, District Level Committee te a din a, Village Level Committee te a din a. Felfai takin tunah hian a dawng sawng a, hei sawrkar lama kan hotu lian ten awm a, anni pawn sawi tur en ngaihin ka ring a. Ral tlan kan lo dunsawnna kawngah hian Mizoram sawrkar te, Central yma, mzp te heng hian theihtawp an suh a. Mizoram sawrkar hian. Cheng vaibel chheriat chuang a cheng a ka RTI atanga kan dilnaah chuan cheng nuai zariat chuang zet hi central atanga an hmuh te nena belkhawm pawhin pawisa hi eh a seng tawh a an nih enkawl nan hian eh theihtawp eh Mizoram sorkar leh Mizoram mipui ten an nih enkawl nan hian kan chhuah tawh a ni tih a kha khalaikha tlema zawng kan sawi belh veng a.

Kan zawhnak min chahna ah chuan hemi eng nge ni foreigner kan tih India khua leh tui ni lo, kan zawh hnahthlak unau ni si, Chin state atanga rawn kal ni si, dan bawh chhiatna ti mai ila, a case a kha chu entir nan arms act kan tih te, foreigners act kan han tih te, a case a kha chu eng pawh ni ta se nih mi an man hrim hrim a kha kum thum a kum li chhung vel a ni chu. Chumi chhung chuan mi sawmkua RTI kan zawhna min chhahna atangin mi sawmkua vel an awma chu chu a ni ta. Tin, ruihhlo chungchangah hian nia a bik takin kha Pu Malian-a'n a sawi a, khawchhak tlangdung, a khawchhak tlangdung pawh a ni tawh lo, Mizoram pum hi tia kan han ngaihtuahnaah chuanin Ruihhlo hian a tam phah kan tih ni china kha pu vena te kan hma sawi te pawn an sawi ang kha a ni a. Sawi ang khan tlem chuan a tam phah tih hi chu zep thu a cheng lo a. NDNPS hemi ruihhlo a bik takin Excise and Narcotics ina a rik code ah chuan mi za sawmruk leh pasarih kha kha kha dan ang taka an man an ri code a kan neih chu mi za sawmruk leh pasarih he sang hnih sawm hnih pakhat hnih hnih hnih thum hnih li kum lai hawl thleng kha ka dah ta nih hi ni a. Chumi ah chuan mi za sawmruk leh pasarih vel kha eh tun ah hian in kan ah sorkar in a ami man te chu a ni a. Amaherawh chu ni chin a kan sawi ang khan an ram a ral muang lova tin a ral tlana te kha an ni lo tlangpui. Bawk thin a heng hi kan hriat mipuiin a kan hriat ngai a chu a ral tlan ni lo khan ni chin ah pawh military ku awm hma atang a heng a ti thang ho leh mizo zing ah hian umm kan programme lo thlir tu leh lo ngaithla tu te pawn chiang tak a lo hria se ka duh eh heng platform kan nei a ka sawi ve thin a chu heng ho zar a hausak thut tum mizo hi kan tam em em a. Engemaw hlek a awm a, anni ho ral tla an chu ti kha ti kan tia. A nihna takah chuan keimahni zawk pawh hi kan in en let a tulin ka hria a, heng ho zar ho sak tum, heng ho zara a zar lo zo tum, a kua lo zawng hi kan tam em em a, i engtin nge ni zawng tuar ai ngau in a tuar kan tih ang deuh a, i kan unau te, kan ral tlan unau te, anni hi a tuar tu an ni leh thin sia kha, youtube content. Kan han siam a, a lei ko thei ang berin thil kan han ziak thin a, ral tlan chu ti engkha ti engkha an han ti thin a, chu chu mzp talk show te a ni a, tin mzp stand te pawh hi a ni bawkin ka hria a, Mizo nationalist tak rilru atang hi chuan kan unau te an harsat lai a, hetia kan lo tuam hlawm hi kan hnam zin kawngah hian thil chhinchhiah tlak tak niin ka hria a, tunah hianin. A harsatna an tawk a kan lo tuam hlawm a ni mai a, kan harsatna tawh laia min lo tuam hlawm dan te, tun ang hian internet leh social media te la chak lo a, i khang laia kha han chhui let tur a awm lo a ni mai a, chuvangin kan thik thu kan tih chhiat dan te pawh i Mizo mipui te hianin kan in en let ve leh te pawh hi kei a tul deuh em aw ka ti a, khawvelah hi chuan kan in nih chhawk deuh mai mai a ni lo maw le kan dinhmun te hi tih te hi rilru a awm a. Chutih rual erawh chuan a hnam ang ni loin a mimal angin thanga kha a sual a nih chuan thanga kha kan hrem ang. Dika kha a fel lo a, pawng a sual a maw, rui thei thir la luti nih chuan dika kha kan kan fela kha emaw tu emaw kha kan hrem ang a nih lo a, a ral tlan hrim hrim, a zo hnahthlak hrim hrim ang zawnga tuna thil hre chiang lo a hemi social networking site leh social media-a hemi kan tha laitena kan eng nge ni engemaw awm theia hi a uluk leh zual a ngaihtuahna kan sen, rilru puitling eh Mizo tha laiten kan put a va tuh lem tih lai te kha chawite kan sawi veng a. India foreign policy ah India sorkar hotu leh thuneitu tena an kalpui chho dan hi Mizoram mipui nawlpui tam zawk hianin nge ni kan ngaihtuah lutuk lo mai thei a. Kum sangkhat zakua sawmkua hnu lamah hian kan hriat theuh angin India hianin bung thar a kai a, India-in hmasawnna kawng kan zawh a, LPG te kan tia chu chuan kha sangkhat zakua sawmkua pakhata insiam thar lehna kan ti mai ang chu kha khan kan foreign policy-ah hian nghawng a nei a. Myanmar, tuna Burma kan tih kha India-ina a thlir dan te, Asia rama India ina politics a khel dan te kha a lo ti dik lo chhia va a ni tih kha India Foreign Ministry ina an inhmuh chhuahna kha a ni a. Narasimha Rao hoa India rama kan policy hrim hrim an han restructure an han siam thatna ah khan China hian Myanmar tuna Burma kan tih a khi a bu zawl a lo hmang a. Kei ni khan democracy ram a nih loh avang khan kan lo en san ringawt mai a. Khati chung khan Burma, Myanmar kan tih a kha. China khan a duh tawk khan a bu zawl a lo hmang a hei kan hriat ka ring a. Policy of encirclement te ti a, hemi security a intlan siakna ah hian India hian China hi a um pha lo em em a ni. Chumi a um phak lo em em na chu kan hre vek ang a, Sri Lanka, Hambantota port ah te, Myanmar kan ti te heng Afghanistan, Pakistan kan tih zawng zawng, China, Pakistan Economic Corridor kan tih. India hi min hual hneh vel vei vek mai ni. Chu chu a nih vangin India hianin eng nge ni tlai khaw hnu ah tan an la ve leh a. Myanmar hi thian tha siam a tum leh kan hriat angin Lukis Policy te tia Akis Policy te kan ti a. Chumi ah chuan Myanmar sipai sorkar tih lungawi loh te hi India sorkarin A hlau hi kan MP ten an hriat chian ka ring a. Kan sawi duh chu India ram state sawmhnih pariat zinga state te berte zinga mi Sikkim nen kan ni a. Chuta mipui nuai sawm pathum vel lek mi tlem te tunah hianin keini Mizoram a cheng te Mizo te hi kan ni a. Kan chhe vela kan Zofate nen Awmkhawm vek pawh nila Mizo hi kan la tlem em em a ni. Chutiang a nih mek lai karah chuan tuna Act East Policy kan ti a te pawh a nihna takah chuan kan dinhmun dik tak tur hi chu a transmission belt, mi hlawkna kalkawng a zar loh zo ve tu, a tur kha kan ni lek zawk a. Chung ang kara India ram ina keini lam himna tur Mizote hnam anga kan din khawchhuahna tur te, Hnam anga na kîn thlenga kan din khaw chhuahna tur lam ai chuan a national interest-a kha India hian tunah hianin a ngai pawimawh ber. Ram rihing chungchang te pawh thui tak sawi tur a awm a, kei chuan ka rawn sawi ve lutuk tawh lo ang a. India national interest, a security te, India ram anga a policy formulation-ah khanin chuti takin Mizo te hi min ngai pawimawh lutuk dawn lo. Chu chu Mizo mipuite hian kan hriat a ngai a, chu lai karah chuan hnam angin kei nge Zofate hi engtin nge kan din chhuah ve theih dan tur tih lai hi kan programme lo thlirtute pawh hianin uluk taka kan ngaihtuah a ngai a. Helaia keimahni ram bialzim te, helai Chin te, Chittagong te, helai North East. He laia keimahni dinhmun engemaw thil zim te kha ngaihtuah thei kan ni lo a, kan hnamdam khawchhuahna tur hian thil thui tak keini Zofate hian kan ngaihtuah a ngai a ni. Tichuan, Military coup avangin tunah pawh kan chipui, kan unaute Mizoram an rawn tla thla a. Tichuan, sawitak ang kha an thawm a, tawngkam hrang hrang mikhual cham rei engemaw thawm ti te pawh a awm a, hei a hun takah mzp insawi hona hun te pawh hi a buatsaih a ka ngai a. Zofa zawng zawng te hianin kan hnam dam khaw chhuah zelna tur hi thil dang zawng zawng aia kan chhungkaw hlawkna tur te, engemaw mai mai aia kan hnam dam khaw chhuahna tura hi Zofa te mi keini Mizo te hianin kan ngaihtuah ber a tul a ni tih lai te kha thu tawh mai.
Awle, Doctor Zone in mawi a, a rawn sawi tha khawp mai a ni pawh, sawi tha tak a ni, sawi tha tak a ni. Kha nichin a a rawn sawi kha social media te pawh kan lo sawi thin. Khi lampanga mite, Burma lampanga mite, raltlante pawh nen chu Mizorama rawn kalthlak tam khanin ruihhlote pawh rawn hluar deuh kan tih kha an ni, kan mithiamte ho pawn an rawn sawi ve tho ni kha kha kha chu maw. Tichuan Burma raltlan kan tih tak tak ai chuan a raltlan raltlan tak tak ang chi ni lem lovin a damdawi an rawn khawih misual kha an lo tam zawk a ni awm e. Tichuan, tichuan bar maral tlan kan tiang chi tak tak ang ni lem lo. Heta Mizoram a rawn chhuk thla ve thin tho. Khatiang chi kha suahsawnna kawngah pawh hei an huang tau e, an huang tau zawk e tih kha a rawn sawi dan kha a ni bawk a ni. Tichuan, sawi tur kan nei ni chuanin comment section ah te khanin kan lo sawi leh dawn nia. Umm, khati zawng kha tun tum atan chuan kan en leh thei ni le rih phawt lo se.